Сәлам дуслар! Яңа елга санаулы гына көннәр калып бара. Яңа ел табынына ниләр әзерләргә? Күпләрегезне нәкъ менә шушы сорау борчыйдыр. Ят, тәмле ризык әзерләргә өйрәнер өчен без бүген студиябезга искитмәле шәп, сез дә белгән блогерлар һәм җырчыларны чакырдык. Әлеге шоуны башлар алдыннан мин сезне безнең яңа алып баручыбыз, безнең пешекчебез Рафис ага Атаказ белән таныштырып китәсем килә. Алкышлар, җәмәгать, алкышлар. Безнең катнашучылар белән аралашып аласыңмы? Алам. Нәрсәләр пешерәләр микән Менә алар? минем үземә дә бик кызык, бу кешеләр нишләп йөриләр һәм нәрсә пешерәләр икән безнең янда. Н- Аннан соң бит яңа ел җитә. Әйе. Менә Гөлдәнем ханым исәнмесез. Хәлләр әйбәт кенәме? Сезнең бүгенче эшегез искиткеч. Бүген нәрсә пешерәсез, нәрсә белән сыйлыйсыз, гаҗәпләндерәсез безне? Яңа елның өстәленә куярга менә куак белән, кара җимешләр белән, менә сгущенкалар белән мин рулет ясарга булдым. Баллы ризык, теге витамины да бар, тазартмый да, бик баллы да түгел, шуңа. Менә тазартмау бигрәк тә безнең өчен шул тазартмау кирәк. Лилия, нәрсә хәлләр? Хәлләр шәп, рәхмәт. Үсәсеңме?
Син нәрсә белән гаҗәпләндерәсең? Синең алда пачка-пачка әйбер, бөтенесе төрелгән ниндидер, шундый кызык әйбер. Пачка творог. Бутерброд мәлдә бүген?
Әнинеке менә тазартмый, минеке кызганычка каршы әз генә тазарта. Сәмис.
Бәрәңге чистартырга өйрәнәсең. Хәерле сәгатьтә. Кара, күрсәтимме сиңа бәрәңге ничек чистартырга?

рәхмәт сорап тормыйм инде син шул тик мин сөйлим сорамасаң да мин интернет бетләреннән таптым иң бюджетлы ризык пешерү ысулын һәм хәзер шуны пешереп карыйм ризык нәрсәсен ысулын таптың да ризык үзе нәрсәдән тора ризык уже Ну, авыл малайлары бәрәңгедән тора, әлбәттә. Бәрәңге. Бәрәңгедән. Ит һәм бәрәңге.
Бәрәңгедән тыш тагамына барныкы. Боларны саласың. Бәрәңге, сыр, нәрсә инде. Боларны саласыңмы соң? Аз

Куйрыгы зур. Куйрыгы зур?
Киресенчә, куйрыгы зур булган үрдәк ул ата үрдәк була. Юк, юк, юк.
Әйдә бәхәсләшмик. Әйдә бәхәсләшмик. Әй, ашарбыз.
Әзерләү, әй, әзерләү нәрсә? Менә бик бик гади. Үрдәкне җудык, чистарттык, менә кипшенеп тора. Аның эченә яшел алма, кара җимеш, лимон, азрак кына укроп, бөтенесен эченә тыгабыз да, су, не, борыч, тоз и шутмур. И сәгать ярымга духовка. Ә, тукта, менә хәзер мин сорап чыгам тиз генә. Сора. Ә, сорап. Ә нишләп нәкъ менә э, моны әзерләргә булдың? Син бу ризыкны әзерләргә булдың. Минем Ничәнче тапкыр әзерлисең менә әйдә болай. Ой, малай.
Менә бөтенебезнең бармагын болай иттереп бастырсаң да санарга җитми ничәнче тапкыр пешергәнемне. Ышанабыз сиңа. Менә, җитми. Әле синең яңа рубрикаң белән без дә без сиңа гомумән ышанабыз. Мин- Син безнең хә- пешекчебез. Татарстанның Атказанган пешекчесенә әйләнсәң? Э, юк, менә атказанган пешекчесенә бик кызык түгел, әмма атказанган атаказы булса бик әйбәт булыр иде. Аны былтыр Дисәгез, үзем әйтәйм, сез Рафис атаказан хәзер. Атаказан инде, әйе.
Э, Казаннар, Казаннарның атасы булды инде бу. Роберт дустым, син сиздеңме? Бар безнең үрдәк, Безнең аннары салат, әйе, бәрәңге һәм шулай ук безнең чәйна десерт та була. Сөйләшкән кебек. Сөйләшкән кебек, менә бу э, чып-чын табын, яңа ел, мәҗлес, туй. Монда мин өйләндереп тә була бу мәҗлестә соң. Өйләндерербез.
Шулай. Әйе.
Гөлдән апа нәрсә дия бит инде.
Хәзер мин әйтәм, нәрсәгә мин бу ризыкны сайладым, чөнки Интернет битләрендә күргәч, менә шулай итеп эшләп карыйсы килде белән. Әле син болай итеп эшләгәнең юкмы? Юк. Ничек эшли, мин дә карыйм әле, кая нишлим. Ризык мыскылларга дисәң сиңа куш инде, дустым. Кеше төсле генә аны тура ашап булмыймы? Бу мороженый ала торган э, не түгелме соң шундый? Юк, аның микрофоны бит гүзәл. Бу синең нәрсә буласың, Илназ? Бу безнең бәрәңге, бәрәңге эченә без э, тутырачакбыз ит, шуны сыр белән Өстенә сибеп, һәм шундый матур, ну, беренче тапкыр пешерәм, интернетта бик матур күренгән. Интернетта, әле кичә генә укып килдеңме әллә? Агуламассыңдыр дип ышанабыз, дип әйтмәйләр. Оештыручылар әйттеләр дә, нәрсә телисез, шуны эшлибез дип. Ә мин менә шулай эшләп карыйсым килде, дөрестән дә мин алда.
Так, ярар. Алайса син моның ничек килеп чыгачагын Яхшы тәмле булачагын вәгъдә итә алмыйсың әле. Вәгъдә итә алам, тәмле булачак. Барыбер тәмле булачак. Чөнки? Чөнки экраннар артындагы кешеләр аның тәмен тоеп карый алмыйчаклар. Гүзәл, син миңа, син миңа, син миңа тәмсез булса да тәмле дип елмаерга кушачаксың. Әйе, әйе. Бу бит бик зур риск. Без бүген бик тә зур риск астында торабыз. Үзе дә белмәгән ризыкны безгә ашатып кара бит. Кызлар, хәзер без Илназны тикшереп карыйбыз. Әгәр дә ашарга пешерә белә икән, Кияүгә чыга аласыз. Илгиз безнең хәзерге моментта тавык ите кыздыра. Илгиз, нәрсә була бу? Цезарь салаты булырга тиеш. Берәр кайда ялгышмасам. Барып чыгамы соң? Менә ошаган бит инде цезарь салатына. Әзрәк кенә ошап тора менә инде. Ну, моның кисәкләре бик артык зур түгелме соң? Без аны кисәбез.
Ә, димәк, аны башта кыздырырга кирәк, аннары соңына кисергә кирәк икән. Бигрәк тәмле исләр чыга моннан. Карагыз әле, нинди тәмле иттереп кыза аның. Бик тәмле. Ала бирсә, вообще тәмле булачак. Дуслар, Илназ монда бу тапшыру өчен зур рәхмәт сезгә, ди. Ниһаять, Илназны да ашарга пешергә өйрәтәбез бүген. Гүзәлнең бер сүзенә генә реплика кертәсем килә. Пешерергә өйрәтәбез, өйләнер дисең бит. Бәлки, бәлки. Юк, өйрәнсә хәзер точно өйләнми, өйрәтмәгез. Үзем дә пешерә беләм дип өйрәнми, өйләнми. Мин үземнән беләм.
Шулаймы? Әйе, менә мин пешерә беләм дә өйләнмим. Шуңа Илназны өйрәтмәгез андый начарлыкка. Эй, дуслар, гомер буе ир кешенең пешергәнен карап кына торырга хыялланган идем. Ниһаять. Ни өчен, имеш, ир кеше яхшырак пешерә? Чөнки ул бары тик шул әйбер турында гына уйлый. Шул ашау турында гына уйлый пешергәндә. Ә хатын-кыз ул бала турында уйлый, аны кемгә сөйләргә? Бала турында тагын нәрсә? Гөлдәния апайга сөйли. Өй эшләре турында уйлый, тагын, тагын нәрсә? Гаиләсе турында уйлый, ире турында уйлый, конце концов, шул пешерә торган ире турында. Шуңа күрә хатын-кызның ризыгы күпкә тәмлерәк булып чыга. Шулай бит, Гөлдәния апай? Юк, ир, ир, кеше, ир кешенеке тәмлерәк. Пешереп ашатучы булса, барсы да тәмле. Мин бит бер дә каршы түгел.
Кара әле Гөлдәнә ханым, мин әле бер-ике атна буш, ди, вакытларым бар, пешереп торырга булдыра алам. Менә сөйләштек. Аннан соң, дустым, шундый әбиләр әйткәне бар, ирләр пешергәндә фәрештә канатын тыгып тора, ди бит. Әйе, әби шулай ди. Ә менә мин пешергәндә фәрештә канатыңа түгел, бөтенләй үзе кереп ята, шуны мин пешерә торам. Бөтенләй, бөтен гәүдәсенә кереп ята фәрештә. Шәп. Белмим инде, белмим. Юк, шәп күренә еш, вообще шәп күренә. Матур күренә. Әле ашыйсы килә башлады шул кадәр. Ни, җирән сакаллы кешеләргә бит тауги ташарга ярамый. Син шуны ишеткән бармы? Нәрсәгә? Юк, менә шулай диләр.
Юк, ну, соң син аны дәлиллә, нәрсәгә шулай? Ни өчен белмим?
Безнең әби шулай дип әйтә иде әбиләр авылда. Сакаллы кешегә, бигрәк тә җирән сакаллы кешегә менә синеке тауги ташарга ярамый. Чөнки тавык та синең сакал төсендә бит.
Әйдәгез көләбез. Әйдәгез. Ашап карыйк әле бездә, әйе.
Әйдә. Җырдым ничек?
Шикәрне.
Наша.
Юк, ашысы килгән иде как раз, әйе. Юк, шыннан да. Әле бу шундый исләр чыгарыр шундый тәмле. Ә мин үрдәк артын тегәм. Ашылып киткән. Менә. Үрдәкне тегәләр.
Әйе.
Арты менә ачылмасын өчен шулай, менә күрдеңме, тегеп куйдым.

Мин бик хитрый Арча малае буларак, килгән һәрбер кешене ашатып җибәрәм. Иң төбе шул. Ашата, ие.
Син теге сиңа яхшы бәя куйсыннар өчен шулай эшлисеңме? Юк, минеке булмаган.
Кара әле, монда тизлек буенча билге куймыйлармы алай болай? Юк, тизлек буенча билге куймыйлар. Тәмлеме, тәмле түгелме икән, аңа билге куймыйлар. Монда дусларча. Дустанә мөнәсәбәтләр дә ие. Алайса минеке бетте.
Син тутырдыңмы ни?
Тутырган, эше беткән, духовкага тыгара калды. Бөтен кеше ашата мәл куып җибәр. Мине мине бүген гомумән ашаталар бөтенесе. Яраталар ахрысы. Рәхмәт. Әйдәгез, Лилиянең ризыгын озатыйк әле духовкага. Әйдәгез. Әйдәгез. Иң беренчеләрдән. Патшалар ватрушкасы. Мин мин озата килим әле. Әйдә, әйдә, әйдә.
Минем ватрушка әзер, һәм инде без аны җибәрәбез духовкага бер 40 минутка. Әйе, 180 гә куелган менә. Әйдә, сеңелем, бисмиллаһ әйтеп. Озатабыз. Озатабыз. Бисмиллаһ рахман рахим.

Бәрәңгеләрне хәзер без э, Бәрәңге озатабыз. савытлары. Бәрәңге савытларын озатабыз. Шул савыт белән китәме яки берәр нәрсә саласызмы? Салабыз без.
Бир мин аны майлап киләм матур гына. Әйдә. Хәзер әйтәләр инде, атаказ Илназ Гарифның табагын майлаган диләр.
Менә җәмәгать Илназның табагын майлап бирәм, майламасаң Илназ берничек тә бара алмый беркаядыр. Менә майладым, менә май, май, бу, май, май. Пешсә генә ярар иде инде. Шәп, шәп.
Ышанасыңмы?
Болардан сездән. Бу бит фу- бу бит фокусник, монарга ышану да шундыйрак кына.
Тапшырып башланган шәбәт мин алты мәртәбә алдадым. Әйе, алты мәртәбә ишегән кебек 500 сумны алды да китте кесәдән. Җәмәгать без хәзер әгәр дә Илназ үзе каршы булмаса. Юк, син ышанасыңмы?
Кая ата казның кесәсендә 500 тәңкә акча булсын инде. Илназның бәрәңгесен духовкага куябыз, мичкә. Алла кушып пешсә генә ярар иде инде. Китте. Субханалла. Сез, сезнең эшегез бетте һәм миңа аны карап торасыз. Әйе, син, син бит инде монда иң атаклы повар, химичи дитәсең нәрсә. Мин назык кызык түгел иде. Сабан көченә барабыз. Мин мин мин дә бәрәң бәрәңге ит, бәрәңге ит. Анда синеке сез аны карап торсагыз, 1 грамм булай, 1 грамм булай. Әйе, 2 тамчы, 3 тамчы дигән булып. Җәмәгать менә Instagram дисез. Шул Instagram булмаса, мин Гөлдәния ханымнан башка сезнең берегезне белми идем. Рәхмәт. Менә Instagram булган күрә генә мин Илгизне дә беләм, Гүзәлне дә, Илназны да инде Лилия. Ә Гөлдәния ханымны мин яшь вакыттан белә идем, үземнең яшь вакытта. Гөлдәния ханым яман яшь инде ул. Илназ, синең монда бәрәңге эченә салырга әйберең каламы соң? Ашыйсың да ашыйсың, ашап бетерәсең бугай. Юк, мин башта ашатам. Миңа гаеп булмасын өчен башта кеше ашатырга кирәк. Якынлашып килүче Яңа ел белән! Рәхмәт!
Өстәлләрегез бүгенге кебек мул булсын һәм инде шушылай менә әзерләп торучыларыгыз булсын!

Без ашарга пешерергә җырчыларны гына чакыргач, бар да җырлый. Әзер микән? Юк, ул әзер булырга тиеш түгел. Хәзер без заправляем, аннан соң уже әзерләп бетерәчәкбез. Все. Гүзәл, ашсың килсә. Бу пешкән дип уйлыйсыңмы, дустым? Юк, ул пешеп бетәргә тиеш түгел. Ә, полуготовность. За- за- ие, Ә, заправкадан соң. Ә, ярым пешкән булырга тиеш. Дуслар, инде монда бәрәңге пеште диярлек, әйме, Илназ? Хәзер аңа өчлеген тутырабыз. Кара, кара, кыландырып та карый, кыландырып та карый. Әллә итенгән була малай. Менә хәзер тавык салдың, исләр нәрсәне сез саласыз тагын. Буламы? Буламы?
Сыруасыңмы? Без уылган инде ул. Гөлдәнә ханым, син пешер идең менә шуны иеңде. Менә шулай әйберне.
Пешергәнем юк дөресен. Ә менә карап, Илназны карап торгач, пешерер идеңме? Ну, ашап карагач инде. Ә ашау, ә миндә шуны, шул җавапны киткән, ашамыйча билгеле юк. Әл- Ашап та карага уйлый. Карады, моны ашарга да куркып.
Ләкин шулай да бик Рубин, тәмлегә ошаган. Синең, синең эшең бармы? ул? Юк. Моны иң беренче син ашап карарсың, ә сине жәл түгел моны. Мин авыз итәм. Да, син ашагач кына без Кешеләрдән куркып. бергә без сөйләшенгән Аны безнең. ашаганнан Кеше дә үлмәячәк. Роберт Роберт кәйләп Чыгарыр әйәсе.
Юк, андый мондый булса иң беренче Робертны ашатып Артыгын куй. Ә менә монда Илгизнең безнең тиздән салаты әзер әзер булачак. була. Тагын санаулы гына минутлар калды. Әле дә юк мәле ул салат. Ике сәгать булды бит инде. Хәзер бар да булачак.

Үрдәк әзер, без аны әкренләп духовка бисмиллабызны әйтеп җибәрәбез. Менә тотып торырга әйбердә булса, кулыңа. Хәзер, хәзер, хәзер, хәзер.
Юк, булды.
Китте. Менә. Без аны сәгать ярымга, сәгать ярымга духовка озаттык. Һәм булырга тиеш. Көтәбез. Хәзер тавык итәр төзәсең инде Илгиз, яме. Китте тавык.
Китте тавык.
Менә мин әтәчтән яратам Цезарьны. Үзем. Әйе.
Нәкъ менә әтәчнеке булырга тиеш монда. Нишләп нәкъ менә әтәчнеке булырга тиеш? Юк, мин шулай яратам. Мин менә ата тавык итеннән яратам. Ата каз, ата тавык, ата үрдәк. Ә ни өчен?
Кем белгән? Бераз генә. Минем башта бит инде дурдом сеңелем. Азрак кына бит.

Калган бит.
Чөнки чөнки алар сөйләшмиләр. Чөнки алар адекват кешеләр. Адекват, нормальный, ковид белән чирләмә кешеләр. Әй, болай яшибез. Нигә ковид белән чирләмә?
Ну син барыбер адекватный, нормальный түгел. Безнең хатын кызлар адекват булып чыкты. Юк, юк, менә ул хатын кыз анда кушмый. Ул безнең бандада. Әйдә, син безнең белән булырсың. Адекватный, нормальный, матур, акыллы, тәрбияле һәм

Дуслар, безнең җырчылар, блогерлар үз ризыкларын инде әзер берләп бетерде дисәк тә була. Духовкада пешкәнен көткән арада алар үзләре менә ничек кем ничек булдыра шулай кылана. Бу бит э, мин специально шулай эшләдем, беләсезме? Чөнки э, иң беренче салат ашый башлый кеше. Ә, шуңа күрә син аны иң ахырга гына калдырдың. Әйе. Мин ашыкмыйча, яратып кына пешерергә яратам. Музыканы кабызам да өйдә, үзем генә үз дөньямда миңа беркем дә мешә. Кем өчен пешерәсең син гадәттә? Үзең өчен генәме? Үзем өчен генә пешерәм, чынлап иттереп әйтәм. Мин, мин гомумән үзем өчен яшим без. Ну син пешер. Гафу итегез, конечно.
Мин үзем дә шулай.
Мин үзем дә шулай, синең өчен яшим. Ә үзем өчен яшим димәкче. Әйдә, чакырып баш. Мондыйрак сорау.
Бармы яңа җырлар, брат?

Яңа. Абзый, менә абзый дә белә хәтта. Әйе, мин ишеткән бер абзый дигәнне. Абзый, безгә туры сүз. Юк, без моны беләбез иши, бу җырны. Яңа җырлар бара, бармы дим? 100 тапкыр. 100 тапкыр мине кире каксаң да, барысын кабат. Яңадан башлыйм. Мин ишеткән, мин моны әле беләм. Безнең җырларны үзе балдей. Әйе, балдей.
Юк диген.
Без тиктокерлар, авайнерлар гаиләсе. Ләкин алар үз эшләрен яхшы башкаралар, җырлыйлар. Шулай бит инде, әйме? Ниндирәк җырларыгыз бар соң сезнең, яңа җырларыгыз? Безнең тамашачыларга да сөйләп җибәрегез. Минем күптән түгел генә Хыялда дигән җырым чыкты, мәсәлән.
Ну-ка, ничегрәк яңгырый ул? И, өч, дүрт.
Тик син диеп таңым атта, күгемдә йолдызлар арта, җаным сине мин яратам.
Гөлдәния апай, сездә нинди яңалыклар бар? Иҗатыгыз, иҗатыгызда нинди яңалыклар бар сездә? Җырларым күп менә җыелды инде. Бер дүрт җыр җыелды. Студиядә яңа җыр. Әйе. Яңа җыр рубрикасы. Яңа җыр.
Татньюс татарда. Әйдәгез.

Теллән үзер шундый бер рәхәт. Анда хәзер ашау да. Тәннәр чебердәп китә хәтта. Бәйләмгә җыйган кебек әле. Ниһаять! Җәмәгать, бу, бу күптән көтелгән момент җитте. Менә шундый матур җырдан соң, менә шушындый матур дип уйлыйм инде мин үземчә салатны сезгә өстәлгә куям. Ура! Ура!
Мин Илгиз пешергән әйбердән һәрбер ингредиентны кабып караган кеше буларак, бу Бу салат тәмле. Чамалап сөйлә, тукта, тукта, подожди.
Бу салат тәмле дигән фикергә инде калып караган Насыл киләчәк. Молодец.
Молодец әйт. Дуслар, димәк, безнең Илгизнең Цезарь салаты инде әзер. Хәзер Авыз итеп карасак та була, шулаймы? Так, сез ашаганда мин качып торам. Бу салат әйбәт булырга тиеш дигән фикергә алданып киләләр. Әй, күршесе иде.
Җәмәгать, әйдәгез договоримся видео өчен.

Булды, булды, җитә, җитә.
Бер лайк.
Контейнерыгыз юкмы, мин салып китим әле моны? Камерага гына, видеога гына бик тәмле дигез әле дигән, юк, чыннан да тәмле. Иге син бик шәп пешекче. Рәхмәт.
Һаман шулай яса, яме. Сезнең өчен.
Икенче юлы килгәндә нәрсә пешерерсең икән? Цезарь.
Хөрмәтле караучылар, э, ютубчылар, э, инстаграмчылар һәм интернетчылар, сезне якынлашып килүче яңа еллар белән Ике мең дә егерменче ел булды, конечно. Егерме беренче ел, Алла бер сала теләсә безгә. Ура! Уах булсын егерме беренче ел, Дуслар, инде күргәнегезчә, безнең Гөлдания апа менә шундый тәмле татлы рулет ясады. Без аны күпмегә бер ярты сәгатькә суыткычка алып куеп торган идек. Хәзер менә киссәк тә була. Телемләп кисәбез. Беренче карашка бик матур. Бик тәмле, бик матур күренә. Бик тәмле күренә, матур күренә бу. Димәк, бу безнең гранат кагы, ә эчендә чикләвек, кара җимеш һәм куертылган сөт.
Копкарга ярамый микән, түземлек бетте бит. Гөлдания апай, сез менә шулай өегездә ят әйберләр пешерергә яратасызмы? Менә буны бит инде көндә пешерә торган әйбер түгел, көндә ясый торган рулет түгел.
Дөресен генә әйткәндә, мин өйдә бик гади тукланырга Тырышам да, яратам да, әллә ниләр белән тукланырга яратмыйм, күп ашарга тырышмыйм. Шуңа күрә чөнки Шуңа күрә безнең Гөлдания апа шундый нәфис. Чөнки
фигураны саклау бик җиңел әйбер түгел, шулай бит. Ә, бердә сәхнәдә ямьсез булып күренәсе килми, шуңа күрә мин гади тукланырга тырышам, рестораннарга баргач, иң тәмле ризыкларны, төрле ризыкларны алып ашыйм да, ә өйдә менә Э, боткалар. Бер экономия белән. Кадерле дуслар, якынлашып килүче яңа ел белән сезне котлыйм барыгызны да. Иң мөһиме исән сау булыйк. Калганын эшләрбез Алла бирсә, акчасын да, ашавын да пешерербез. Шуңа күрә барыбыз сау сәламәт булып, киләсе елда да шушылай Чирләрсез күңел иттереп очрашырга язсын һәм җырлап яшик әле, бер-беребезне яратып яшик әле. Амин.
Матур булырды уйламаган имезем. Әстәгъфирм.
Кешегә пешергәндә гел шулай була бит ул. Юк, аны төсе, төсе, төсе нидә, кара төсе. Төсе менә гел әйбәт. Ак өстендә менә бу төс. Бар бит әле Лексусларның рульләре кебек төсе. Лилия безнең королевская ватрушка дип атала, татарчасы ничек буланың? Патшалар. Патшаларча ватрушка. Патшалар ватрушка.

Мин бу ризыкны үзем дөресен әйткәндә бик еш пешерәм. Шуңа күрә Әйбәт килешергә тиеш. Дип ышанам. Бик җиңел булды миңа эшләргә, бик тиз генә мин аны эшләп куйдым. Инде күп кенә кеше миннән рецептларын сорады, шушы ватрушканың.
Чынлап та бик җиңел әзерләнә торган пәрәмәчкә охшаган. Ингредиентлары бик җиңел. Творог, йомырка,

Кемгәдер җитер, кемгәдер җитмәс. Куып карыйбыз, Сез дуслар. куып карыйсыз да бит, мин, мин куясың. Менә тагын бер тарелка шмәк. Э, мин дә куып карыйм.
Мин үзем гомумән Галәмәт тәмле булган бу. Бу ханнар пәрәмәчен пешерергә бик тә яратам үзем дә. Ә сез дә пешерәсез. Мин дә пешерәм аны, әйе, менә шу шу- Рецепты шундыйрак.
Шун шул ук мин сине карап тордым, тинә читтән генә. Шундый ук рецепт белән яратам. Аннан соң

Кешедән бик күп көлдең. Әйдә хәзер синең ризыгыңны карыйк әле, әзер микән инде? Мош тималы, әйдә иртәгә.
Юк.
Кара ләнә рискова китмисез мәллә. Әйдә Илназ, әйдә. Минекенә тимә әле, кит әле аннан. Юк, менә минем, а, юк бу. Бусы синеке түгел, тукта. Ә монда. Әйдә әле ашыйк әле.
Ух ты, моның тәмле исләре чыккан инде. Бу әзер инде. Хәзер син моны күбрәк тотсаң, бу гомумән көеп бетә. Әйдәгез алабыз.
Әйдәгез.
Әйдәгез алыйк.
Мәле.
Мин үземнең чәнечкемне тоттым. Тадамс! Тададададамс! Кыяфәте буенча хайран. Нормально.
Аның бит инде тәмен бар, сизмиләр. Главный матур итеп подача итеп булырга тиеш. Мин тәмен сизәм үзе. Кара, кара, кара, кара, кара.
Остахур. Сез беләсезме хәзер теге яктагы күпме апай мине Җыештырасы бар, ә җыештырасы бар. Бу полный ютубтан карап өйрәнгән бу. Төннәр буе ютуб караган. Бөтен өстәл аяк асты укру белән тулды ямь-яшел. Бу бәрәңгедән пилмән дип атала. Бәрәңге.
Бәрәңге пилмәне. Без аның рецептын язып чыгарыбыз әле кырыйдан, әйме? Зинһар язма, язма, категорически язма. Жәллә халыкны, подписчикны үзең генә аша да шул. Туктале, Рафис абый, карыйк әле без аны. Менә Һәрбер передачада проигравший булырга тиеш бит инде, димә. Бүген бу вазгыятьне миңа йөкләделәр.
Тукта әле син бирешергә ашыкма. Әйе. Әле безнең Рафис абыйның үрдәге духовкада. Әйе.
Ул үрдәк җылы якларга ашып киткән. Карап пешмәгән бит Илназ. Шаяртам.
Минем мондый әйбер ашаганым юк әле. Һәм бүтән ашамасында. Минемдә.
Рафис абый, син баш пешекче буларак нинди сүз әйтәчәксең? Нинди бәя бирәсең?
Әйе, нинди бәя бирәсең?
Җәмәгать бу цезарларны, ханнар батрушкасын әле монысы куып карамадылар. Шулар арасында нәрсә сөйләгәндә монысы иң тәмлесе пока. Бәрәңге күңелгә якын.
Үзебезнеке бит халык.
Мондый әйберне, әлбәттә, Лилия әйтмешли, батрушканы, цезарны көндә ясап тормыйбыз. Ә менә тиз генә көндә ясап була. Менә

Нәрсә сөйләде? Әйбәт сөйләдеме? Илназ, ишетми калдым. Ишетми калдым, менә синең белән сөйләдем. Э, шулай белән.
Хәтта аны аңларлык та түгел бит нәрсә сөйләгәнен. Шулай бит. Роберт, Әйе. тукта Илназга. Илназның нәрсә сөйләгәнен аңладыңмы син? Нәрсә сөйләде ул? Юк. Шулай белән. Бу- Бүтән кешеләрдән аермалы буларак, э, Гөлдания апайны кын реально теге сорадылар. Кауып карый инде, кауып карый. Әйе, әйе. Юк, кауып кабылмагыз. Ахырдан калдырыгыз дип. На десерт.

тамашачылар әзерли, ашарга тиләмән ул инде. Ә без бит югыйсә, без бит чынлыкта бит репетиция ясап яңа ел турларына әзерләнәбез. Әйе, әйе. Шушы команда белән. Әйе, шушы команда белән.
Мин билет сатучы. Күңелле яшибез.
Илназ ашарга пешерүче.
Димәк, сәгать ярым вакыт узды, Рәфис сабый. Ашыкмы, алыйкмы?
Әйдә, алыйк әле.
Дулкынландыра.
Бисмиллахи рахмани рахим. Бисмиллахи рахмани.
Истәфила. Иснәп күрәсең, иснәп күрәсең. Ой, нинди тәмле исләр килә. Кызарган әле ул, күрәсеңме? Менә. Эх, безнең караучыларыбыз гына сизә алмый шушы исне. Әле аның шулпасы чыккан күрәсең менә нинди матур. Менә. Менә бу нәрсә теш чистарткычларын алабыз инде бит аны ашарга ярамый. Хәтта Илназга бөтен нәрсә бар инде аңа бирсәң алыр. Злаки. Әйе, бөтен. Абзыйлар, талашмагыз.
Менә күрәсезме, алмалары бөтенесе пешкән, йомшак кына. Ай, матур булган.
Алмасы пешер инде аны. Юк, шулпасы. Аның кеше пешкән микән?
Ишен ачабыз. Агачлар пешкән.
Әйе. Ашабыз исеме? Тышы бик матур. Тышы матур.
Ни эшләтәсез сез безне? Әйе.
Агып кына чыкмасын.
Әйе. Менә монда бит аның ни ребро дигән гына шул кисеп җибәрәсең дә, шуннан ни пешерергә тиеш. Үрдәк янына нәрсә дик дуслар? Яңа ел җитә бит. Менә мин җәмәгать сезгә тавышлама әле кил синең тавышың. Туйдырдык чистый. Хөрмәтле подписчиклар, менә үземнең дусларым белән сезгә Якынлашып килүче үгез елы белән итле ел булсын, ризыклы ел булсын, мул ел булсын. Бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп, дусларыгызның, туганнарыгызга ярдәмчел булып, күркәм кешеләр булып яшәргә Алла насыйп итсен. Тәмле ашап, ямьле яшик. Амин шулай булсын, амин шулай булсын. Әйдә монда. Шыршы, шыршы, без сине сагынып көттек ел буе.

Тәмле булды бит, Рафис абый. Үлә торган малай, үлә торган. Әлеге рецептлар буенча сез дә пешерерсез дип ышанып калабыз. Һәм яңа еллар белән котлыйбыз сезне. Якынлашып килүче яңа еллар белән сезне баршагызны. Яңа ел белән.
Яңа үгез елы белән җәнәк. Үгез елы белән, әйе.
Барыгызга да рәхмәт.
Инде чын күңелдән популяр җырчылар һәм мин сезне яңа ел белән тәбрик итәм. Эй, шунда да кадерне бозарсың инде. Шундый күңелле утырдык бүген. Шундый күңелле әзерләдек. Искиткеч кахва.
Илназ булмас.
Үзегезгә бик зур рәхмәт. Илназ булмаса тагын да күңелле була иде. Күз тидермәсеннәр өчен тапшырулар. Якынлашып килүче яңа еллар белән, дуслар. Шулай шаярышып яшәгез.
Елмаеп яшәгез, дуслар. Иң изге теләкләр сезгә. Ура, 20 ел китте.